Nigeria guy. He travel all the way from eh, eh, Scotland, then he travel to England to go meet one girl, 30 years old girl. Hmm, what you think say e dey under my people? I bring this matter for una table so that no na drop una own opinion, what you think about it. Welcome to Nigeria Daughter TV. If today na your first time of coming across my YouTube channel, I appreciate every one of you. Please, if you like what I dey do, please do well to subscribe, okay? I will really appreciate all my returning god will bless you guys or i re loyal i'm loyal for every all your support yes una daughter una sister i'm so so loyal yes let me dive to this um this our brother for scotland yes ah he said according to him they say the se- and the sex and chat

I hope una don watch am this one. My people, this guy wey im travel all the way from Scotland, Scotland, no be na dey call am Scotland to England. Na really sure say na because of friend na im make he travel because first of all, dem say he send um message chat e open e don expose den him dey claim say the girl wan do birthday na him make him wan travel all the way from Scotland to England to go surprise am den this girl wey you wan surprise so no be Africa pikin oo hmm hmm no be your relation oo hmm no be your cousin, your cousin dey there dem never surprise am since you enter Europe oo no be your cousin oo no be your nephew, your niece, your ne-ne, your dis o, you just comot all the way from Scotland dey go England, you wan go surprise a thirteen years old girl, why some men, why small small girl dey enter una eye, why? Why? Ehn, because of our papa na di way we go, dat one na Nigeria! Hey, you forget. Hey, oh, sorry, sorry. Oh, I don't know say this our brother. Hey, me wanna wake am up say no be Naija, Naija my country. Na e dey o, genge. Eh, eh, hey, people plenty watch for this life oh. Ah, maybe the dream. Maybe say na Nigeria e dey, no know say dey. Eh, na no not sense country na e dey. UK for that matter. May I see that way, may I balance, may I knack am. The tori. Eh, Shey you think say you dey Naija? Aahh eeooh I want to join my mate because I believe say our ned nwoko e dey high Regina Daniel my sister sorry na something like this I must bring you in na eh eh you know say no be that time when your husband take marry you e take dey high you o your husband no dey eye you before you don reach eighteen years just gbab you just marry you like olden day no say olden day na so dem dey do am eh eh like this our brother so you think say na naija e dey no know say na country of no nonsense you don dare dem you don dare mess their small children or their citizen ah e shock you go and try it again when you say i want to surprise am e relate to you near me here e relate to you when you travel all the way from scotland go meet a thirteen years old pikin hmm shame on you my people na the news wey i see be that o he come claim now say come see the girl papa

Hmm and our colleague wan go chop her daughter, you see am for internet, you just dey chat her up, you wan go knack akpaka abi you wan go surprise am, surprise am for what now? If you no get interest wetin you dey surprise for, wetin you dey surprise for? You know her? Abi na your back backyard na im you dey stay that time wey you first come life, okay now na you come dey come life Hey the girl papa wan chop am run, he say he wan surprise am, when dem come dey tell am say he he he sex tape, he that is no be sex, eh he chat tape e expose, e come dey stammer yes we don talk the remaining of us wey dey outside you dey you dey into something like this my brother you dey some you dey into something like this is very wrong thirteen years old girl if na your neighbor na greet you get for am yes greet dem enter your house you dey another man country Forget say you get kpaali. You no see this our color, dem know us as Africa. Na everyday na I dey tell my children, you are Africa, you are Africa, papa, mama, Africa. Whether you get kpaali, you are Africa. Dem know you as Africa. If dem wan even call America citizen, dem say black America. You see them? There is bra- black French for here too. Wear black Africa because Europe na white, England na white, you are black African. Why you go just dey dance dance dance thirty years old pikin you say you wan go um surprise am, surprise am for what? E relate to you? If you dey out there and you dey do this thing be very careful, comot your hand immediately

If you dey into that thing, remove your hand. Follow mature woman. If you wan even date, follow mature woman. No follow underage. Underage, you go go prison. Because of France, don see say many people dey, they don dey go prison. I no forget how many years they don put am, either 14 abi 15. They don reduce am from 18 years to 15 years because a lot of children dey quick dey mature. A lot of children, they say the case wey full court, the case, um, omo, say they too dey ma, they dey quick dey mature. Then Macron, is it Macron? Yes. Macron come bring am down. Yes, they don bring the uh, about age. Say, so, so, e be like say na for 15 years. Yeah, e be like say 15 years. Once the girl reach 15 years, she is entitled to date. You understand? If you dey out there, not try am. oh, This our brother don receive sense now. E no relate to you. As far as say you no relate, if you even say you wan near am, maybe you wan play with all those kind children. Whether your papa and your mama na be family friend,

Eh, if they no, if you no agree make they spoil you, no spoil another person you. How you go dey get uh, uh, chat, uh, sex chat with 20 years old pikin? If you even mature, you for not do am. Yes. And secondly, una, when una dey, una children dey dey uh, social media, make una see dey protect am, make una see dey protect am. Maybe the pikin now e big, maybe as e don big like me now, eh, mature, eh, maybe the guy think say na thirty years or na fifty years. You never see some girls, some small small girls when they go mature, go be like say na thirty years or na twenty years. But you man, before you dey date any girl, tell am their residence, their national, their passport, oh, eh, their age dey dey inside. Na we dey say, eh, eh, no be this one. As you dey born them, their paper, they no fit change am. For the whole world, they can't change it, they can't do anything. Okay? Collect sense, so oh, if you dey out there, you dey do one, collect sense. This our brother now, they don't pocket put for one, kri kri. e dey there, e dey look anyanya anyanya. Yes, na this one I get to talk. Yes, as you no want me to spoil, no spoil another person, okay? 30 years is too small for you to even go surprise her. She's too small. Whether Oyibo or Daki, she's too small, okay? She's totally small. Then face the law. now, country when you did, now no nonsense country. Now, this one they pray. Oh, Baba God, let my country be like this. Yes. If my country be like this, it will be very, very good, okay? I just get to talk, my people. Drop your opinion. Is it good as this guy goes surprise 13 years old girl? Why? e relate to am whether e good let me see your comment in the comment section here drop your comment in the comment section whether e no good still drop your comment in the comment section okay i will see you in my next video please do well to subscribe all my returning god will bless you guys all i really do appreciate everybody wey come my premiere today one day i read 2023 uh, nine i appreciate all of you i appreciate i appreciate i no feel right that time na say ah my whole uh, eh, premiere i no fit i really do appreciate god will bless every one of you yes i appreciate kiss